X'inhi l-ipoteżi tiegħu ta' Lino Cauchi, każ li baqa' mhux solvut? Lino Cauchi kien wieħed jiena nħoss li xi ħadd hemm barra ra l-lista potenzjali, il-vot tiegħu kien in-naħa l-oħra u issa qed jipperverti l-awtokrazija tiegħi. Mhix problema. Lino Cauchi Lino Cauchi kien inqatel l-ewwel nett kien awditur. Kien apparently apparently Awditur kien tal ta' xi kumpaniji li kien hemm involut ukoll Lorisant fihom. Plus Pio Cabelleri, plus kollha kienu fil-grupp tal li kienu joħorġu l-permessi tal-PAPB, dak iż-żmien PAPB. Il-planning ta' dik iż-żmien. Planning Authority ta' iż-żmien. Jixtru l-artijiet biex xejn, lilek jagħtuk biċċa u l-oħrajn jieħdu l-kumplament. That is the area. U Lino Kaw kien l-awditur tagħhom ta' dan il-gruppi. At some stage, I suppose, kellu xiejt fuq xi fuq xi fuq xi area. Mhm. Meta konna qed ninvestigaw dan il-każ ma' ma' ma' Dione Borg, mhm. f'każ ta' programmi evidenza. Konna dħalna fiha u Dione kien kien anka ġab xi pjanti ta' xi areas li kienu li kienu fil-Marsa Xlok u Birżebbuġa fejn kien hemm areas designati u flats u appartamenti li li kien hemm disgwid fuqhom skont Dione li li li seta' kienu riżultat tal ta' disgwid mal-awditur. Dana in February of 19 1982. F'daqqa waħda qeb. Sabu l-bagalja tiegħu fi Chadwick Lakes. Kien għatet fija xi dokumenti, mhux kollox. Il-mara tiegħu kienet kienet pregnant minn għalija with a baby. Fil-1982 jiena ma ġejtx konsultat, għax kemm sempliċement missing person u dak iż-żmien ma kontx involuti f'affarijiet hekk. Hmm. Il-bagali qatt ma rajta pereżempju, għax dak iż-żmien kienet ta' 1982. Issa, in 1985 Novembru ta' 1985, to be precise 18th November 1985. Eh, kien hemm xi ħadd li regolarment kien imur jieħu l-karozza tiegħu il-bosk il-buskett, hemm erja qisu jisma' l-bosk tgħaddi min-naħa ta' wara, ipparkja l-karozza hemmhekk, kien hemm bir, itella' niżel barmil, itella' l-ilma u jaħsel il-karozza tiegħu hemmhekk. U one good day, ftit qabel l-18th November, kien mar l-istess ħaġa, waqagħlu l-barmil fil-bir, da qabad zokk ta' siġra u beda jippokja biex jipprova jtella l-bir u in the process il-barmil u in the process f'daqqa waħda ra xi ħaġa titla' tifflowtja on the surface. U kienet qisha parti qisha l-ewwel nett kienet bajda. It-tieni qisha kienet tal-kartapesta. Imma qisha kienet kellha parti mill-figura, parti mill-figura tan-naħa tan-nofs ta' persuna. U da beda jinkwieta Wara ftit kellem lill-avukat tiegħu u l-avukat tiegħu mar ikellem lill-maġistrat. Il-maġistrat kien David Scicluna li mbagħad eventwalment laħaq imħallef. Konna naħdmu ħafna flimkien fuq każijiet kollha tad-drogi. Kien kien imexxihom David Scicluna. U dana għajjat inkjesta. Għajjat li fuq il-post, morna fuq il-post, il-bosk, Dak iż-żmien niftakar kien hawn konferenzi tal-Kummissarji tal-Pulizija ta' madwar l-Ewropa kollha, inkluż minn Ireland u minn diversi postijiet, Ingliż, Ingliżi, eċċetera. U kienu qed issir, by the way, kien qed issir il-palazz tal-Verdala. U kienu they were housed hemmhekk, kien hemm Viċin, ik- mela. ikla kbira, iva kien hemm viċin. U dana. U ehm, mort fuq il-post, it-tawalt bil-bir, u naraw din biċċa kar- biċċa ta' karta pesta bajda. Mhm. Qabbat id-divers tal-pulizija biex jinżlu fil-bir, Niżlu fil-bir, niżlu sellun żgħir, niżlu fil-bir, għamlu ground, tajthom ground sheet tal-plastik, daħħluhom minn taħt dan l-oġġett u tellajnih fuq. Sa dak il-ħin konna qed naħsbu li hija karta pesta tal-karnival, xi ħaġa tal-karnival. X'in tellajniha fuq sibna li kienet human tissue li kienet what is called as adiposid, adiposea. Adiposea hija proċess fejn jekk ikollok parti minn ġisem li jkun fil-ksieħ without access to air, dak il-ġisem biż-żmien isir qisu sapun. Il-laħam isir qisu sapun. U għalhekk jiġi abjad. That is called adiposea. Sewwa? Issa, edna. Chemically what happens? It's a chemical change completely. Jiġi kważi soap-like material. Sewwa? Għajtu lil patoloġista kienet Marie Therese Camilleri minn dak iż-żmien. U dina ġiet fuq il-post u għall-ewwel ħasbet li kienet li definitely kienet of human origin. U għall-ewwel ħasbet li kien li kienet female. Għax ma kienx jidher genitaliaries dik l-erja. Hmm. Allura l-pulizija bdew jaħsbu fuq missing persons eh, li kienu female għall-ewwel. Hmm. In the process però rritna nkomplu il-xogħol biex naraw xem f'dan il-bir. Hmm. Abbat il-fire brigade bdew bil-hoses jiġbdu l-ilma tal-bir biex ibatluħ kemm jista' jkun. In the process l-ilma li kienu titellu għaddejn jom ġo sieves, gbar, biex anything that goes through, anything, any material, jinġabar fis-safes u mhux nitilfuh, ħalli nżommu l-evidenza. X'ħin imbagħad il-bir tbattal biżżejjed, kien kważi dalam, u kien dalam, niżżilna bozza żgħira, ġew tal-fire brigade b'generator niżlu bozza, niżżilt sellun u rajna li l-bir over The Years kien mhux kbir kien mhux kbir biss imma kienet kamra sħiħa kbira bil-ħnejjiet ta' żmien il-Kavallieri. Wow, ok. Kienet biż-żmien in-nies iwadbu l-ġebel bħalma plop tismagħhom għaddejjin. Hmm. Biż-żmien over over over over years and centuries, I suppose, ġiet blokka sħiħa kollha kollha ġebel. Li għolja madwar seba' piedi. Għoli. Sewa. Innezzilt is-sellun on the side u minn flok ma ngħid jiena dejjem kienet il-proċess minn qabel ma ngħid in-nies tiegħi jinżlu ninżel jien l-ewwel. Jekk jiena Jekk jiena ħa nordna lil xi ħadd li li mhix li li ta' dwejjaq, mhux se nqabbad lil xi ħadd jagħmilha jekk m'iniex lest nagħmilha jien l-ewwel. Di dejjem użajtha l-istess proċess anke f'ta' Ġiġi Rizzo ta' l-Għawdex u hekk. Ninżel jien l-ewwel u mbagħad wara li nkun ċert li m'hemmx sogru għan-nies tiegħi, mbagħad inniżel l-oħrajn. Mela nżilt jien l-ewwel u x'jien qed nara hemm isfel, nara borża tal-plastik on one side. Plus borsa tal-plastik oħra mifquha. Li ovvjament kienet din li pokja ġo fiha u telet hmm. din il-biċċa. Xin niftaħ il-borza l-oħra hemm isfel, niftaħ din il-borza u nsib ras, kranju, plus mazza tal-ħadid kbira. At that point, informajt il-maġistrat li kien fuq fil-bokka tal-qed hawnhekk għandna murder. Jekk mhux murder għandna disposal of a body. Sewwa għax ħadd ma hi ma jista' jkollok kranju plus il-mazza ġo ġo borża tal-plastik hemm isfel. U ġisem imqatta' U tnejn. ġise għal mbagħad sibna l-biċċiet l-oħra. Jiġifieri in the process imbagħad bqajna nfittxu u u nsibu boroż oħrajn bil-biċċiet oħra tal-ġisem. Sewwa? Ehm, Plus hekk imbagħad il x'int tbattal l-ilma sew, għamilna tlett ijiem noħorġu l-ilma kollu, nissivjawh u niġbru l-biċċiet l-oħra kollha li kien hemm. Dal-bir kien kbir ta' żmien il-Kavallieri li minn is-siġar, l-għeruq tas-siġar kollha deħlin għal ġol-bir. Kollha deħlin għal ġol-bir. Allura kien hemm ħafna biċċiet ta' materjal li li kien embedded mas-siġar. Mal-għeruq. Mal-għeruq. U allura ridna niġbru kollox. As a result, x'in il-kranju x'in sibni ġara minn għajnejh kien imfarrak. Fil-fatt, il-fuq minn 30 biċċa kien differenti eh, frak u sibna ħafna minnu fil-bir. Peress li għamilna da xogħol kollu b'ħafna akkurezza biex il-materjal nixbruħ kollu. Ovvjament imbagħad wara għamilna l-proċess kollu fil-laboratorju. F'dan il-każ imbagħad wara li għamilna x-xogħol kollu, għamilna reconstruction with wax ta' anke tal-partijiet fejn kienu missing. At that point ma kellniex alternattiva, ma kellniex other mezz fix-xjentifiku x'nagħmlu ħlief nagħmlu l-plasticine, ngħattuh bil-plasticine according to Krogman's, hemm il-ktieb Krogman Identification of Skeletal Material, li inti tkun tara jekk hux Caucasian, jekk hux African, jekk huwa Caucasian, presumably Caucasian f'Malta, għandek levelli tal-wiċċ Kemm qed at various hundreds of points tal-wiċċ, it-thickness of the skin li tista' tkun. U allura qbadna tubi tal-plastisin tal-dental material, għamlnihom ġo tubi. Ħallejnihom jissudaw. Sorry, dental material xiġri? Dental paste li jużaw. Eh, okay. All right? Li jużaw biex jagħmlu lek il-forma biex jagħmlu il-forma. Għamilnihom ġo tubi. Ħallejnihom jaqdu. U mbagħad qattajniehom biċċiet biċċiet żgħar skond according to the thickness ta' kull parti tal-wiċċ u waħħalniehom bilkollha fuq il-kranju biċċiet biċċiet sakemm ġew dan il-biċċiet kollha different levels. Hawnhekk pereżempju jkollok iżjed materjal milli hawnhekk. Mhm. Sewa. Wara li għamilna dal-proċess kollu, mbagħad bnejnieh mal-livelli tagħhom isek qed kaħal iżomm dawk il- il-plastisin level postu. U allura billi għajna wiċċ. Minn dak il-wiċċ. Madonna x-sena di. Minn dak il-wiċċ wasalna li kien li kien li kien konna diġà minna l-autopsja by the way sibna li kien male mhux female, mhm. imma minn dak il-wiċċ ġena qrib ħafna il-wiċċ tal-Lino Kawki. Issa, dak il-proċess jagħtik 90% ehm, ċertezza li qegħdin li qegħdin on the right track. Però ma tista' tressa qatt il-qorti persuna with, with the murder of Lino Kawki jekk inti m'għandekx dik l-evidenza beyond reasonable doubt, 90% is not beyond reasonable doubt, li kollok 99.9%. So, il-proċess kellu jgħafem, ma stajniex naslu iżjed. The meantime konna ġibna l-professor Ian West mill-Ingilterra, patoloġista kbir, għamilna x-xogħol fuq l-adipocig, l-adiposia, għamilna x-xogħol fuq l-għadam, qisna l-dana x'ismu, il-femur u t-tibja, u minn dawk il-measurements stajna naslu għall-identifikazzjoni ta' kemm seta' kien twil din il-persuna. Sewwa, li allura again kienet taqbel mad-dettalji ta' Lino Cauchi. Issa, come 1987, this was 1985-86, come 1987. Waqaftu hemmhekk, 1985 waqaftu. Ma sanix naslu, ma bida xogħol kollu preżentajh il-qorti, semmek wasalna. It's probably li kien li nokaw kien, ma sem. In-1987 kont tlajt konferenza il-Kanada, International Forensic Conference, issir kull tliet snin. U ikun hemm ħafna meetings going on at the same time, jekk forensic anthropology, jekk forensic documentation, jekk jekk toxicology. Allura jekk jiena waħdi ma nistax nattendi tlet meetings in the same time. Kien hemm dan il-rajt mill-booklet li hemm forensic anthropology. U fetti li ma jisni ta' ħammu nattendi dak il-lecture rather mill-li toxicology u fajtor. U mortu kien hemm Professor Kenneth Brown mill-South Australia Forensic Police, Forensic Odontology. U ta' lecture ta' 10 minutes, 20 minutes presentation, sorry, fej qed jgħid li In Adelaide, l-Australia, kienu għadhom kemm sabu metodu ta' craniofacial video superimposition li jasal għal konklużjoni finali li huwa dik il-persuna mhux oħra. U immedjatament rajt il-benefiċċju ta' ħadi, u mort fuq u wara l-lecture, għetlu Professor Brown, kien jekk jiena nikkonvinċi l-gvern ta' Malta li jibgħatni. Taċċettaw li nagħmlu dan ix-xogħol fil-laboratorju tiegħek? Qalli nkellem il-gvern tiegħi. Għamilna kuntatt. Finti f'moħħok il-każ tal-Ino Kawki. Il-każ tal-Ino Kawki u kelli każ ieħor ta' dana ta' Mikallef li kienu sibnieh fil- li kienu sibnieh maqtul l-Allis. sewwa. Kien każ ieħor partikulari fejn it-tiju kien tat-tfajla ta' dan tat-tfajla ta' dan il-ġuvni kien qallha jekk ma tiġix miegħi ħa noqtlok bħalma qtilt lill-boyfriend tiegħek u qallha fejn qatlu. Anyway, dak kien 1986, tmintax ta' Mejju ta' 1986 l-ieħor ta' Micallef, Emanuel Micallef. Anyway, inkomplu fuq Lino Cauchi. Dana avviċinajt il-dana, il-Professor Guido De Marco, li kien il-Ministru tal-Intern u Ministru tal-Ġustizzja, u għalli għajt il-maġistrat, jawtorizzak biex titla l-Australja tagħmel dan ix-xogħol. U David Cicluna awtorizzani biex nitla u tellajt tim żgħir miegħi wkoll u tlajna l-Awstralja biex nagħmlu da xogħol. Domna xi ten weeks nagħmlu x-xogħol. Żarmajna kollox biex isir dal-proċess, kellna nżarmaw dak kollu li għamilna Malta, ġifieri il-plastisin plus nġuh clean, l-għada mbiċċiet sejra li kien hemm għamilna jigsaw puzzle waqqadnihom flimkien, il-kumplament imlejnieh with red wax seal. U wara poġġejnieh fuq l-istand li kien ippreżenta dan il-Professor Brown, ħadna r-ritratti kollha tiegħu ta' Lino Cauchi u ta' Emanuel Micallef, plus oħrajn, sewwa mhux tagħhom biss, u kkomparajniehom kollha flimkien mal-kranju partikulari. Kranju jiġi mmuvjat at different directions biex issib l-alignment exactly tal-kranju mal-wiċċ tar-ritratt li jkunu qed neżaminaw. U minn dan il-proċess kollu, l-ewwel nett kollox jiġi videot, sewwa. U wara li għamna dal-proċess kollu, identifikajna li kienet definitely il-ras tal-Ino Kawki. Ġib dan il-video lura Malta, ippreżentajtu l-maġistrat, il-maġistrat għajjat meeting fl-uffiċċju ta' Kalleja ta' Ta' Fredu, ta' Alfred Kalleja, u għajjat lill-membri tal-familja, lill-mara tiegħu, lill-ħuħ, biex jikunu prezenti għal-video, u rejnijom il-video, u kemm il-mara tiegħu, kemm ħuħ, qablu li dak kien Lino Kawki. Beyond reasonable doubt. So with that point, seta jisir ix-xogħol. Il-maġistrat dar fuq kull darba noltu. Dar fuq Alfred Kalleja, għallu sa Dr. Abel Ahmed jagħmel ix-xogħol tiegħu, it's now it's up to the police biex jagħmlu x-xogħol tagħhom jidentifikaw minn qatlu. Però the situation remained there. Ġifieri jiena x-xogħol tiegħi għamiltu kollu. Fil-każ ta' Manuel Micallef l-istess qabilnieh preċiż. Però inti kellek xi leads ukoll? Fis-sens, once li, ok, identifikajtu li dan huwa l-kranju ta' Lino Kawki, din qed nassumi għal mazza li biha. Il-mazza qabilniha, by the way, kienet oktagonal, U qabilnija li kienet il-fractures li hemm ras kienet magħmula żgur dik il-mazza. Bat għaddejtu kollox il-pulizija? Bil-fors, ngħaddi kollox l-evidenza ngħaddija kollha l-qorti. Ir-rapporti tal-qorti, l-qorti mbagħad tagħti ir-rapporti tagħna lill-pulizija. Sewa. Fi dak il-proċess, jekk jiena ġejt mqabbad mill-qorti, jiena responsabbli lejn il-qorti, hmm. mhux lejn il-pulizija. Għalkemm kont qiegħed impjegat in a way tal-pulizija, però la darba jiena impjegat, la jiena ġejt appuntat mill-qorti, my, my responsibility in my, my, my, my uh, obligation. obligation hija lejn il-qorti. So, huh? Mela, tlaqna?